Салам, тусем! Паянхи ҫӗнӗ выпускра тӑманасем ҫинчен калаҫу пулать. Мӗн пӗлетпӗр-ха пӗр вӗсем ҫинчен? Мӗнле чӗрчун вӑл, тӑмана! Мӗн туса пурӑнать? Тӑманасем ҫинчен нумай калапсем ӳкерсе кӑтартнӑ. Нумайрах вӗсене ӑслу тесе пӗлтереҫҫӗ. Чӑвашсем пӗр-пӗрне тӑмана куҫе санӑн тесе калаҫҫӗ. Мӗне пӗлтеретчӗ ҫак япала? Тӑманасем шаламасӑр вӗҫме пӗлеҫҫӗ теҫҫӗ. Тата вӗсем ҫинчен калаҫҫӗ, каҫхине кӑна активлӗ. Хуҫисем имештер кӑнтӑрла начар курать. Эсир те вара ҫапла шутлатӑр пулсан лайӑхрах тишкерсе тухмассине те сире. Апла пулсан, кайрӑмӑр. Тӑмана вӑл вӗҫекен чӗрчун. Тӑманасен хӑйсен семействи пур. Вӗсен семействине икҫӗр ытла тӑманасем кӗреҫҫӗ. Тата нумайрах ҫынсем филинсемпе савасене арпаштараҫҫӗ. Вӗсем пӗр-пӗрне пахож пулин те урӑхларах пулса йӗркеленнӗ. Айтӑрла ирӗк пӗлме вӑйлӑ аталаннӑ тӑманасем ҫинчен тишкерсе тухатпӑр. Вӗсенчен тӑманас плюшка. Неясить. Филин. Полярный тӑмана. Обыкновенная сипуха. Пулӑ тытакан филин. Хӑлхаллӑ тӑмана. Хурчка тӑмана. Йӗпураллӑ тӑмана, шурлӑх тӑмани. Тӑманасем ҫер ҫинче вӑйлӑ аталанса сарӑлнӑ. Вӗсене пур ҫӗрте те курма пулать. Ҫаплах вӗсем вӑйлӑрах кӑмӑллаҫҫӗ тусене, вӑрмансене, ҫеҫен хирсене, тинӗс ҫыранӗсене те тата инҫетри север тӑрӑхӗсене те. Нумайрах тӑманасем каҫхи вӑхӑтра сунара ҫӳреҫҫӗ. Каҫхине кӑна активлӗ тесен ку йӑнӑш пулать. Тӑманасен куҫӗсем чӑнах та вӑйлӑ аталаннӑ. Нумайра каҫхи вӑхӑтра активлетеҫҫӗ. Унӑн пӗлтерӗшӗ ҫапла: ытти чӗрчунсем вӗсене тимле сӑнаса пӑхаймаҫҫӗ каҫхи вӑхӑтра. Тата куҫӗсем пирки каласан вӗсем куҫӗсем пуҫ айккипе вырнаҫман, ытти кайӑксенни пек. Икӗ енчен мар, этемсем пек малалла пӑхаҫҫӗ. Ҫак пӗлтереш темле сӑнаса пӑхма пулӑшать вӗсене. Вӗсен куҫӗсем фотоапаратӑн объективлӑнипех, инҫетрен те аван кураҫҫӗ. Анчах куҫӗсем маллинче вырнаҫнӑ пирки икӗ айккипе объекта сфокусировать тума кансӗр. Ҫавӑн пирки тӑманасем пуҫ мӑйне аталантарнӑ. Вӗсем ик ҫӗр ҫитмӗл градуса пуҫне ҫавӑрма пултараҫҫӗ. Та-та, ученӑйсем каланӑ тӑрӑх эпир пӗлетпӗр, тӑманасем тӗрлӗ тӗссем уйӑрма пӗлмеҫҫӗ. Вӗсен куҫӗсем хурапа шурӑ тӗспе кураҫҫӗ таврана. Хӑлхисем те вӗсен вӑйлӑ аталаннӑ. Эсир вӗсен пуҫӗ тӑрринче кисточкисем курсан хӑлхисем тесе ан шутлӑр. Тӑманасем кисточкисене локаторсем вырӑнне усӑ кураҫҫӗ. Тата ҫав кисточкисем пытанма кирлӗ. Ӑнсӑртран сӑнаса пӑхма пулать, матамаласем темӗскерле пуҫӗсене силлеҫҫӗ. Гримасниче тӑваҫҫӗ, ҫак япалан пӗлтерӗше пур. Темӗскерле пуҫӗсене вылятнӑ вӑхӑтра вӗсем сасӑ хумисене улавлӑвӗ тӑваҫҫӗ. Ҫавӑнпа та тӑманӑсем темиҫе километртан сасӑсем илтме пултараҫҫӗ. Нумайрах вӗсем пӗчӗк чӗрчунсен сассисене итлеҫҫӗ. Чӑнах та тӑманасем шавламасӑр вӗҫме пӗлеҫҫӗ. Вӗсен особенный строени перьев, текӗсем те эпир, Ҫавӑн пек строени вӗсене шавламасӑр вӗҫме пулӑшать. Анчах пӗтӗм тӑманасем мар, ахаль саваран ытти тӑманасем шавласа вӗҫеҫҫӗ. Окраски пирки каласан, тӑманасем вӑйлӑ аталаннӑ, маскировочный сеть пек пытаннӑ. Вӑрманта эсир вӗсене курас пулсан, вӑл пысӑк удача. Анчах ҫав вӑхӑтра астуса юлӑр, тӑмана сире вӑрмана кӗричченех тимлен сӑнаса пӑхать. Тӑманасем, сӑмсипе чӗрнисем вӗсен питӗ хӑрушӑ. Апатне ҫавӑрса илче пулсан нимӗнле чӗрчунта ӑшкӑнаймасть унтан. Вӗҫни вӑхӑтра тӑманасем сакӑрвӑнӑ километра таран ҫитереҫҫӗ. Тӑманасем вунпилӗк ҫирӗм ҫулччен пурӑнма пултараҫҫӗ, анчах пурте мар, нумайрах ӑҫтан пурӑннинчен килет. Апачӗ нумай пулсан нумайрах пурӑнаҫҫӗ. Тӑманасем нумайрах йӑвасем ҫавӑрмаҫҫӗ, Вӗсем час-тарах хатӗр вырӑнсем шыраҫҫӗ. Хӑш-пӗр чухне арката ҫӗтӗ. Тӑманасем пӗр ҫул хушшинче виҫӗ хутчен несӗлсем пама пултараҫҫӗ. Ҫавӑнтан пилӗк-ултӑ чеперен вун икӗ чепе таран пулма пултарать. Анчах выҫлӑх вӑхӑтсем пулсан вӗсем несӗлсем тумаҫҫӗ. Тӑманасем вӗсем обжорӑсем. Мӗнле выльӑха курсан та ҫав вӑхӑтрах тапӑнма шутлаҫҫӗ. Нумайрах хирти шырсемпе, кайран мулкачсемпе, пилесемпе, харюксемпе, тӗрле вӗчекен кайӑксемпе, ӑшӑ-пересем пулӑсемпе тӑранса пурӑнаҫҫӗ, вара килти выльӑхсене те йӑтса кайма пултараҫҫӗ. Чӑнах та тӑманасем тапӑнас пулсан вӗсем питӗ хӑрушӑ. Тӑманасем нумайрах хӗлене запассем хатӗрлеҫҫӗ, хӑйсен йывӑҫ шӑтӑкӗсене тӗрлӗ апат-ҫимӗҫсем пуҫтараҫҫӗ. Ҫут ҫанталӑкра ахальтен выльӑх аҫисем амисенчен пысӑкрах пулаҫҫӗ. Тӑманасем вара тепӗр май амисем аҫисенчен пысӑкрах пулаҫҫӗ. Ку пӗлтерет ҫак япалана. Амӑшӗ чӗпписене сыхласа ларнӑ вӑхӑтра аҫине вара пӗчӗкрех те хӑвӑртрах пулнӑ пирки апатсене тытма ҫӑмӑлтарах. Ҫакна пула тӑмана аҫисем пӗчӗкрех пулаҫҫӗ амисенчен. Тӑманасен тӑшманӗсем ытла нумай мар, частарах пысӑкрах кайӑксем тапӑнаҫҫӗ. Нумайрах ӳссе ҫитеймен чепписене тытаҫҫӗ. Туй вӑхӑчӗ тӑманасен хӗлле пулса иртет. Аҫисем амисене тӗрле сасӑсем туса явӑҫтараҫҫӗ. Тӑманасем ытти характерлӗ кайӑксем пек мар, строени тела урӑхла йӗркеленнӗ. Сӑнаса пӑхсан калама пулать, вӗсем ахальти кайӑксемпе танлаштарсан вертикально тӑраҫҫӗ. Паянхи вӑхӑтра этемсен ӗҫӗсем пирки нумай тӑманасене хӗрлӗ кӗнекене кӗртнӗ. Нумайрах тӑманасем ҫынсенчен тарӑхаҫҫӗ, вӑрмансене пӗтерне пирки. Та-та, килте усрас тесен ҫак илемлӗ кайӑксене вунӑ хутчен шутлӑр. Мӗншӗн тесен вӗсем ирӗксӗрлӗхре тарӑхаҫҫӗ, Вот ҫапла вӗсем тӑманасем. Пӑхатпӑр, итлетпӗр, ҫыратпӑр. Юлташна ярсапар ҫак видеона. Лайк пусма мансангай. Теперь юлӑр туссем.